Father René, qassis ta' 27 sena. Dan Father René, dakinhar li kien ordnat saċerdot. Kważi sena u nofsi. Sir u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-paċi magħkom. Twiegħed rispett u ubbidjenza lili u lis-suċċessuri tiegħi? Iva nwiegħed. Alla li beda din l-opra tajba fik iwassalha għat-tmiem.
Bħala sinjal ta' għotja sħiħa lil Alla, Il-magħżulin għall-presbiterat jinxteħtu minn tulhom fl-art.
Il-Mulej Ġesù Kristu li l-Missier dilku bl-Ispirtu s-Santu u l-qawwa, iħarsek ħa tqaddes il-poplu Nisrani u toffri s-sagrifiċċju lil Alla.
Dik kienet ġurnata sabiħa. Aħna flaħnielu li wasal u li laħaq li laħaq l-iskop u l-mira ta' ħajtu. kien it-tieġ tiegħu. Kemm kien jistennija u jippjana affarijiet. Snin qabel ma daħal. Tim jippjana u ngħidu bej u ngħidu bejnietna jien u hu nimmaġinaw x'ħa jiġri x'ħa jkun hemm u x'nagħmlu.
M'għandix kliem bħalissa tant hija grazzja sabiħa li qed nirċievi li Alla qiegħed jafdani bil-fatt li nħobb lill-oħrajn f'ismu. Tant hija xi ħaġa kbira u li ma jistħoqqlix li ma nafx fejn qed nagħti rasi, ma nafx x'qed jiġri madwari, l-unika ħaġa li għandi f'qalbi hija gratitudni kbira.
Ma ftit ġimgħat qabel beda jistudja l-qassis, René u l-familja tiegħu Jintlaqtu minn disgrazzja. Missier Rene jmut ħabta u sabta. Kienet diffiċli għadu jmut missieri. Ovvjament u konna għadna qegħdin nieħdu konna għadna kif ħadna dik id-daqqa sewwa. Kien ħassa għax biex tidħol is-seminarju għalih kien pass diffiċli li jitlaq minn hawn u jidħol. Kien pass diffiċli għalih.
Lil Rene Il-ħajra biex jidħol saċerdot ġietu minn meta kien għadu żgħir ħafna. Għamel il-plaċett. Hu kellu seba' snin, jien kelli ħamsa. U niftakru jgħid li ehm, irid qassis u li jrid qassis għax Jixtieq jagħti lilu nnifsu għall-qalb ta' Ġesù. Rene kien magħruf għat-tbissima tiegħu. Imma Rene ħadem ħafna għal min hu fil-bżonn. Però għalih innifsu ma kienx jaħseb. Għalih innifsu dejjem ta' wara l-aħħar kien jaħseb. Letteralment ta' wara l-aħħar kien jaħseb għalih innifsu. Bniedem għal ħaddieħor. Għax hekk għexa ħajtu. Hekk jgħixha ħajtu. Għalija dak Rene. Dak Rene, point blank.
Dan fader Rene fil-missjoni, l-Etjopja. Il-ħadd 4 ta' Novembru, René jqum biex imur iqaddes il-quddiesa tas-sebgħa ta' filgħodu fil-kappella tas-Sinjura fiż-Żejtun. Fi triqtu lejn iż-Żejtun, René jitlef il-kontroll tal-karozza u jkun involut f'inċident tat-traffiku. René jkun ċertifikat mejjet fuq il-post. Sadanittant, ħuh Joseph ma għadu jaf b'xejn. Il-Ħadd filgħodu hu nser ta' qam qabli Jew inser ta' qam qabli. Jiena mbagħad stenbaħt xi s-sebgħa u xi t-tmienja neqsin kwart bdew iċemplu n-nies u bdew iċempluli n-nies id-dar. U qed ngħid u jiena qed ngħid qed ngħidlhom le qed ngħidlhom ma jistax ikun.
Joseph jidħol fuq l-internet u jara ritratt tal-karozza ta' ħuh fuq il-post tal-inċident. U mbagħad dħalt niċċekkja jien stess imbagħad fuq l-internet għax ġejt fid-dubju. Mnalla kienet hi, jgħidlek mnalla kienet hi. Anke fuq il-post, pereżempju, mbagħad xħin rajt il-karozza qbadtu u tlaqt għax inġennint.
Jumejn wara, Father Rene jingħata l-aħħar tislima fil-Knisja ta' San Ġorġ f'Ghal Qormi.

Ejjew inżommu l-memorja ta' Dorania ħajja ħalli tassew is-soċjetà tagħna tkun dejjem għall-aħjar.
Minkejja li René m'għandux magħna, Joseph għadu jħoss il-preżenza ta' ħuh. Qed ngħidlek jiena għalija René tant dejjem kien preżenti f'ħajti. U tant kien dejjem preżenti f'ħajti. U tant dejjem dejjem kollha close ma' xulxin jidu Ta' dejjem, dejjem hekk. Biex ngħidu hekk qisna ħaġa waħda illi jiena naf li dan ma jistax iħallili lili. Qatt ma ħajħallili. Għasta kif nafu ma tħallix jien imbagħad. Ja ma ħallix jien imbagħad. Dejjem ħabbejtu u napprezza ħafna affarijiet. Napprezza il-momenti kollha li għexna flimkien. Jew il-momenti li għexna flimkien. The joys and the sorrows and the in-betweens. Napprezza kemm kien jaħseb fuq il-ħadd.
René kien iħobb jikteb ukoll il-poeżiji. Ħuh Joseph, wara l-inċident, fil-karozza, sab waħda mill-aħħar poeżiji li kiteb René. Poeżija li kiteb hu b'idu għadha bil-kitba ġejjin tiegħu u kieku taf kemm pratikament tiddeskrivi dak kollu li qed nħossu aħna bħalissa. Din hija l-poeżija li Joseph sab fil-karozza ta' René. Poeżija miktuba fuq biċċa karta issa mċappsa bid-demm. Nixtieq nilmaħ il-ħarsa t'għajnejk. Darb'oħra biss. Tnejn ngħidlek kif ħriġtha belħitni kat.
Rene ma kienx jikteb biss. Imma kien ipinġi wkoll. Din waħda mill-pitturi li pinġa Rene stess. Pittura li turi lil Ġesu dieħel Ġerusalem f'ħadd il-palm. Meta rajtha, jiena qabbiltha mas-sitwazzjoni traġika tal-bieraħ. Qatt ma rajna saħansitra l-istess sitwazzjoni, għax qisu nqabblu, qisu kien biex ngħidulek fuq il-ħmara tiegħu, sejjer biex jaqdi dmiru, biex jaqdi dmiru għal ħaddieħor, ma ngħidkom, ġismu qed jitla' xewk xewk. U sejjer għall-qatla fl-istess ħin hu. Metafora ġo qalbi, qabbilt il-karozza qabbiltha mal-ħmara li ħaditu on his way biex iħallina.
Il-memorji sbieħ li għex ma' ħuh, Joseph se jibqa' jgħożżhom. L-nidem ma jispiċċax. Jekk tkun kapaċi tisma', jekk tkun kapaċi tara fis-sinjali taż-żminijiet, tinduna illi min ħalliek, fir-realtà ma ħalliekx. Aħna nibqgħu niftakru lil Renè bil-kliem sabiħ li qal f'Xarabank tliet snin ilu. Il-perspettiva tiegħi, mhux tiegħi biss, tal-Knisja, tas-saċerdozju hu li nkunu strumenti f'idejn Alla li jrid inħobb 'il kulħadd. Speċi imħabba, tagħti, tagħti, tagħti, tagħti, tagħti awtomatikament ħa tagħti lilek innifsek. U jiena ħa nsir qaddis jekk Alla jrid, biraġla ma' rasi, però insir qaddis billi nħobb lilek u lil kull min jiġi quddiem għajnejja.
The only thing I can do now is such let him go. Bniedem illi minni li tgħid he will be missed laqqas biss tibda tiddeskrivih.